Eý, şu adamym ýüzlek bolsa ýaman kyn-aý. Dikgijan agam gaýrat et, menem öýer diýýän welin, teý dil aýlananag-aý. Oňam özi aýallyja bolansoň gezen bolup ýör-dä-aý. Şu gezeg-ä aýtmasak bolmaz-aý. Eý, indi-eý, gowy bolsam ýagdaýlaň. Eý, gaty gowy däl-aý agam-aý. Näme bolýa? Eý, maňa-da bir çak boldy-aý. Bileňakm-aý şony? Dagno çak boldy-a saňa, Jumat bilýäňmi şony? Şo diýeni bir agza bir alyp beräý-dä, gowy.

Soň kakama mündim.
Mündiňow. Köp bolmaga çal. Şemalasynda bir gezip edip ýaşaýarsyň. Ýigdere erjel mündi. Oňa gürrüň etmez-ow. Sorar-a. Ber oglandan oda, münsün. Arkalaşyp, çöýe iterip, münüp ýörmez-ow. Daýalap getireni bilemok, seretdir diý. Ber özüne.

Kyrk bir.
Aý-ow, neneler owlja-ow! Ýigrimi.
Ow, menem ellä golaý öýlendim-ä-ow. Şeýdem bolýa. Oýlaman zat tapdygyna o kyrkda gyt bolýar. Kyrk dört. Ýöne wala şuňa çak edip ýörün saňa birini-ä. Barka azajyk gel. Ýogjam-a indi men. Ýaman o öýdäki ejedi. Ýok, men o gyzganda häzirem gürleşip biljek bolup-a,

Ýagşy, ýagşy. Lekin hemme zatlaryň sizlere yşanaman. Ýagşy. Sagaman ýürüňle. Alýo. Janaşna näme etýoň? Oňatmy? Senä ýaman türk de bolup, aýnja bolup gidipsiň-la. Tanar ýaly bolmansyň-eý. Gürleşip bilýoňmy? Tutam ýokmy işiňden? E, men-ä barady, enem dagy bilenem gürleşdim. Mana, hemme kim okuwa gitýo. Meňem, menem barady, gidasammy diýon türke okuwa. Uwa. Şonda seň bilen gür gürleşaýyn diýdim. Gaýrat et, kömek edäý, jan aşyna, gadryň bilerin. Howwa. Men mana haly dokamanam bilýona, ýaman oňatda okaýan. Şol ugurlardan bir bölüm ýokmä? Indi bir elimden gelýän kärde, sen bilýoňa özüň, öňem bile dokaýodyga. Howwa. E internedem oňat çeken ýog-eý. Onda agşam gepleşäris. Sen işden çykyp maňa jaň edäý. Ha boldy onda garaşýan, köp-köp sag bol, Taňyrýalkasyn. Hä berekella malades eý senä. Ýaman begenýän şöýdip işläp ýöreniňe. Onda agşam habarlaşarys. Bolýo. Bolýo. Gyzym salam. Gawmy ýagdaýlaňyz? Gawy bizem Hudaýa şükür ine otyrys. Gyzymjan TikTokdan wideolaryňyzy gözledim-de beter gawy zatlar paýlaşýan ekeniňiz. Hawa, gyzym, menem bir gyzym jan bar-da, seň bile bir deňeçerräk ýaşda Medipolda doktorçylyk okadasym gelýär-dä, gyzym-aý. Heý-wi, galmadymy nä o bölüm? Heý, nänem, indi näme etsekkä? Hä, indiki ýyl ugradaýyn. Hä. Hawa. Bally molla men indikil hökman habarlaşjak seň bilen. Han dädesi bilenem bir maslahatlaşaýyn. A geňeş toýa gidip gelmän otyp olam bir sagatdan bäri. Bor gyzym onda siz bilen habarlaşaýaryn. Bolýa. Wiý salam gyzym. Gyzymjan gowumy oňatmy? Weý men-ä görüntüli jaň edip otyryn, açmarsyň öýtdüm-de, açdyň-da, gyzym jan. Adyň näme, gyzym? Gözel. Gözel jan, gyzym, seret, men oglum ýaňy-ýakynda gullukdan geldi-dä welin, goçak boldy-da indi oglum, okuwa goýberjek bolýan welin, nirden näme edip başlajagymy bilemok-da, gyzym jan, men. Bir kömek edip bir gollow bermeseňizä bir gowja okuwa salalyň. Şu taýda bara Maýsa mollumyň oglam geçen ýyl gitdi-de okuwa ýöne haýsy ugurda okaýanyna bilemok. Men ony sorap öwrenerin hä. Ondan bara şu oguljygymam özi gowy bilýär. Iňlisçänem gowy bilýär, rusçanam gowy bilýär. Bir dil ugrundan okatsagam bolýar gyzymjan, Gözeljan. Ýaman begenjekdä men gaty bir saňa alkyş okajakda gyzymjan men şu kömek etseňiz. Hawa. Gyzymjan menä barar seň bile gürleş bäri aljyrap şu elimdäki yrzynam üzýän ädir şuny gyra goýaýyn. Hanonda bir maslahatlaşalyň gyzym gowja edip. Sen bir gyzyklan. Türkmenistandan töleg edip boljak uniwersitet haýsy? Hawa. Ine, enaýyja bolup men şo mollum diýýän, goňşymyzda şoň okuwçylar gürrüň berýär, ol okuwçym onda okaýar, bul okuwçym munda okaýar diýip, diýip enaýy gürrüň berip otyr-da welin, men gürleşjek oň bilenem. Hum. Bir gowy jora salalyň. Hawa. Bor gyzymjan, onda men oglum bilen hem gürleşjek. Dil ugruny isleýärmi? Ýa başga zatmy? Stewardessa. Ola gyzlara gelişýär ýöne o bölüme. Hawa. Onda gyzymjan, siz hem bir maslahatlaşyň. Men hem maslahatlaşaýyn. Hawa. Ondan soň seň bilen ýene men bir arkaýyndan gürleşjek. Alýo. Agy gowumy? Agy gyzylonluga döndüň agy, jaňdag açaňok. Priglaşeniýam tabşyranyma bir hepde boldy da jaňa dernä ondan yzyn üzmän. Haçan çykýa indi? Bolýa, ondan näme etmeli gelenden soň? Hawa. Bolýa wiza tabşyraňda kömek etýärler dämi? Bärde-de ofisyňyz ba gerek, nomerlerini zadyn maňa oklarsyň. Näme dokument gerek? Öýüňe gidip jaňam edeň oklay. Bolýa men bar enemlere gidip geljek. Hä, şoňa çelli ýetişerine gelenden soň. Bolya bor düşündim tagym Mazaik viza gitmellämi ondan näme bermeli olara tölegi bolyamy Sen wara şu nomrlaryny ha ondan e, gerekli dokumentleri näme bermelisini maňa oklaşdyr ýazyşdyr töläp çyk men zat edip gaýdaryn Bolýa onda men oňa çelli baram. Hawa, gerekli zatlarymy alyşdyraýyn üstüme. Eşik zat aljak bolýanda. Aňyrda howa näýli şu wagt? Howa gowy dämi? Men wara gaty ýuka eşikler bilen barýan. Öňümden çykarsyň, e. Näme elteýin saňa? Türkmen çörek diýdä bu. Bolýa, bor. Bolýa, onda işläber, ondan agşam habarlaşaýarys arkaýyndan. Bolýa, ýadymdan çykan zat bolsa ýatladarsyň. Bor gülüm, bolýa. Mhm, paka.